Yw An Rheon Llanelli yn galw LA Los Angeles? Uh, Shwd wyt ti? Iawn, diolch.
Ie, yeah, uh, yeah, wi newydd... Wel, nes i gyrraedd neithiwr uh, a mae'n bore fan hyn, so uh, yeah, wi bach yn uh, discombobulated.
Mae'n lyflu sgwrs gyda ti, a mae hwn i gyd yn swno mor exciting, yn enwedig uh, y gyfres newydd, wrth gwrs. Ydy, ie, yeah, ie. Yeah. Dwi'n meddwl, well, gobeithio bydd pobl yn mwynhau. Um, ie, yeah, dwi'n meddwl bod yn... Um, yn uh, agor drws a newydd i'r uh, byd rhyfain. Um, um, uh, yeah, mae pobl heb weld trawstoriad o gymdeithas sydd falle ddim wedi cael ei, ei gweld ar y teledu o blaen. Tymor o Game of Thrones i men up oedd mas gyda ni llynedd, yw anti wasod yn gwybod sydd wedi ddewis sgript da? Wel, falle bod fi'n lwcus. Ond ie, wel, mae Mae, um, ie, yeah, wedi bod yn, wedi bod yn fforus iawn, um, a, a, a cael gwneud pethau gwahanol iawn sy'n cool i fi. A gyda'r gyfres, ti'n Those About to Die, mae'r cast yn anhygoel yn diwe. Ydy, ie. Yeah.
Wel, dyna'r peth pam ni'n... Um, pam ges i gynnig y, y, y, y job, o'n i'n edrych ar pwy oedd y cyfarwyddwr wedyn bod Sir Anthony Hopkins yn mynd i fod yn rhan ohono fe hefyd, so Ie, yeah, mae'n uh, ma anhygoel, ie. Yeah.
Ti'n bod, nes ti gyffwrdd ar y pwynt yn fyna, a mae'n deg i weid, mae'r Cymru yn disgleirio yn y gyfres newydd mae'n dyn nhw. Wel, gobeithio, ie. Yeah.
Ie, yeah, I mean, i gael, i gael actor fel, fel fe yn rhan o gyfres, mae'n an anhygoel i ni, a, um, ie, yeah, just achos mae jyst yn, uh, wel, fe di'r gorau o'r gorau, ynddo fe. Felly, ie. Um, yeah.
Fi'n credu bod pawb yn gytuno gyda ti. A sut mae e'n tymlo, tymod, i, i gael rhywun fel Anthony Hopkins, Sir Anthony Hopkins, yn, yn gyd actor i ti? Dwi'n mynd yn, yn fwy na hwnna, di e? Na, na mae'n eitha surreal, really. Um, yeah, just i jyst i fod ar yr un poster a fe, uh, mae hwnna'n eitha anhygol, ie. Yeah. A, ti'n mwyd, newn ni ddim gweithio neb, ond sydd sydd ti'n ei ddisgrifio fe? Sydd fwy yw e? Anhygol, uh, just, yeah. Mae'n ma, ma, ma, ma mwynhau actio, mae'n gweithio'n galed, um, mae pawb yn, ie, yeah, oedd e, nath e just dod mewn yn neud i job fel, fel unrhyw actor, really. Um, sy'n anhygol, really, ar, ar ôl gyrfa mor anhygoel, ond mae'r um, mae dal, mae dal eisiau neud e, mae dal eisiau dod mewn a mae eisiau gweithio a mae gweithio'n galed sy'n cool. Fi siw bod yn dwlu yn bersonol fyd ar y ffaith ti'n meddwl bod, bod ti'n Gymro ac yn, ac yn dod o Gymru fach fyd. Ie, yeah, wel, falle, ie, yeah, sa'n siŵr ond, ie, yeah, so, wel, fi'n credu, ie, yeah, yn amlwg mae'n, um, mae'n falch o'i, o lle mae'n dod, felly, ie, yeah, mae'n cool bod bryddau ni yno, ie. Yeah. O chi'n cael unrhyw chats am Gymru a phethau? Uh, yeah, no, well, dim bach, ie, yeah, nath ni gael sgwrs bach. Uh, well, cos nath, nath ei ddeud, um, ah, Carmarthen boy, eh? And you're, uh, well, yes, but I was, uh, ac, to, chi bach yn nervous yn cyfarfod pobl fel fe, am, um, And he oh yeah, ond nes i dyfu lan yng Nghaerdydd. Uh, oedd e fel, ai, I can't if I iawn, oedd e jyst yn neud yr acen a stuff. Oedd e, e jyst yn doniol. Mae'n ddyn doniol iawn. O, oh, mae'n rhi neis i glywed hwnna. Wel, Robert Rodart sydd wedi sgwennu rhan o'r gyfres, wedi creu'r gyfres, a yw mae wedi creu pethau mor ffantastig yn y gorffennol. Ydy, ie, yeah, fel sydd ddim o'r CV yn anhygol, David Private Ryan a stuff fel yna, um, lot, a lot o weithiau eraill. Um, a hefyd, a wedi cael ei cyfroeddo gen Roland Emmerich sydd wedi gwneud, well, in, in, Independence Day a, a pob math o bethau. So mae'n gwybod sydd wedi Sori, cael y sgêl yna ar y sgrin. A dwi'n meddwl bod oedd hwnna rhywbeth pwysig iawn yn y gyfres, achos ti'n gweld sort of y races gyda'r chariots a stwff, a mae angen rhywun sy'n gwybod sut i greu tensiwn a dangos Rhufain yn ei lawnder. uh, ar y sgrin, um, so chi angen y profiad yna ar, ar weledigaeth yna, ie. Yeah. Wel, Jiw, Iwan, ti gyda'r boes iawn o fyna, achos ti'n bod, Robert a Roland, maen nhw wedi creu rhai o'r ffilmiau mwyaf yn yn oes ni, heb os yna, gyda Saving Private Ryan a, a Independence Day, fel ti'n gweud. Ie, yeah, ie, yeah, mae just, ie, yeah, mae ma gweithio gyda cyfrwyddwr fel yn, yn wych, mae'n ma gweithio yn gyflym, just, diolch yn goffod, mae ma, ma, ma gen i fe'r rhyddid i wneud beth mae eisiau, A be o'n i'n neud yn y bore oedd um, cyrraedd mewn, cyrraedd ar y set, a, a mynd syth at y fe, a just gwrando ar be mae'n gweud, cos mae'n gweithio, mae'n mae siarad yn gyflym, mae'n mae symud yn gyflym, so mae'n rhaid chi sticio gyda fe, a wedyn uh, gweld be mae e eisiau gwneud gyda'r olygfa neu fyna, a wedyn, wedyn chi on, on, on the ball. Yeah. O, oh, yn hollol, ie. Yeah. A lle wnaethoch chi ffilmio'r gyfres de? Yn Rhyfain.
Um, oedd yn wych. So ie, yeah, pan o'n i'n, o'n i'n uh, gyrru, gyrru'r uh, studio yn y bore, yn mynd heibio'r Circus Maximus a'r Coliseum a, a popeth fel yna. Um, a wedyn ni'n mynd i gwaith, a ni'n mynd ar y set Circus Maximus a Coliseum. So mae hwnna'n ma rhywbeth anhygoel. A hefyd, mae cael bod yna, achos chi'n troi unrhyw gornel am rhywbeth o'r cyfnod neu cyn neu ar ôl, Um, felly, ie, yeah, a gallu mynd i llefydd fel Pompeii i weld sut oedd y pobl yma'n byw go iawn. Um, a mae ma, ma Vesuvius yn rhan o'r stori ni. A, felly, ie, yeah, mae ma jyst yn teimlo... Petawn ni wedi ffilm fe rhywle arall, mae'n wedi bod yn anodd wel, sa'n gwybod, ond bys wedi bod yn anoddach i sort of deimlo uh, egni'r ddinas sydd oedd o, ie. Yeah. Os ydy weithio ni enw dy gymeriad di nawr, a jyst disgrifiad bach o, o pwy wyt ti? Ie, yeah, dwi'n chwarae cymeriad o'r enw Tenax. Um, ie, yeah, yeah, bys fi ddim yn dweud bod e'n ddyn drwg, ond um, Mae'n uh, mae'n bach yn sort of, well, sort of crime boss ydy e, really. Um, a Mary tyfu lan o'r strydoedd Rhyfain yn blentyn bach, o pan oedd e'n fach, a mae wedi sort of dringo fyny i lle mae e'n rhedeg y gamblo ar, um, ar games a pethau fel yna. A sydd se ti'n disgrifio'r profiad o, o ffilmio'r gyfres? O, oh, dde jyst yn anhygol, dde bach o blur, really. O'n i'n um, Wel, cos o'n i, o'n i'n neud man up just cyn. Um, a wedyn, uh, o'n i'n mynd o, o Abertawe i Rifain mewn like wythnos, a o'n i, a oedd e just yn rôl holl o wahanol. Um, so, I, I, I mean, siwr fod y mis cyntaf, o'n i just yn trio dal lan gyda be o'n i'n neud, ond wedyn, o'n i'n ffilmio am 8 mis, felly oedd e'n gyfnod hir iawn um, o mywyd i. Um, llynedd i gyd mwyn y lai. Um, so, ie, yeah, oedd y profiad yn wych, a gweithio gyda pobl mor anhygoel, mae wastad yn, yn hyfryd. Felly, Iwan, beth ydyn neges ti i, i wylwyr hyn o siwr allan o wylio? Uh, gallech chi wylio fe ar um, Prime Video. Um, yeah, so mae'n ma dod allan ar y uh, pedwerydd ar y bymtheg, dwi'n meddwl, ar Prime Video, gyd mewn un, mae pob, pob penod yn mynd i fod yna, dwi'n meddwl. Um, yeah, felly, rhywbeth i wylio dros yr haf. Iwan, mi fyddwn ni'n gwylio. Diolch o galon am dy gwmni di, a joio Los Angeles! Diolch, diolch yn fawr, ie.
Diolch yn fawr i ti.
Diolch.
Iawn, diolch yn fawr.
Ta.